F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali.
L-ewwel mistieden tagħna, Kane. Qisek bħali tħoss il-bard, Kane. Eħe, Taħsiblu naqra vera? Iva, u xaler nħobbhom il-kuluri tagħhom. Mhux hawn ġew, hawn ġew, hawn ġew tibda titlalek il-pressjoni. Splużjoni ta' kuluri wkoll. Ukoll, ukoll, ukoll. Il-ħajja tajba wasalna l-aħħar tax-xahar konna qed ngħidu però jiena għadna qas iltqajna. Ħdejn bil-vaganzi tal-Milied, bil-festi, U ħlief diġà kważi kważi għadda l-ewwel xahar kif konna qed nitkellmu. Jgħaddi ż-żmien. Kif qed jitirilna ż-żmien. Jgħaddi ż-żmien. Miegħek nitkellmu dwar suġġett li nippreferi kieku nista' ma nittrattawhx jew nista' ma nitkellmux dwaru għax il-logħob tal-azzard, il-betting biex ngħiduha bl-Ingliż, saret qisha sitwazzjoni li qiegħda timraħ u tikber aktar anke ħabba li għandna llum il-ġurnata ħafna aċċess għal diversi affarijiet, jekk qabel bilfors trid tmur f'post partikolari biex tilgħab, illum at the tip of your finger things u tips tista' tagħmilha. Yes, you're right.
U isek int illum ħadtni fit-tema ta' min jabbuża f'dan il-vizzju, però fuq il-post tax-xogħol. X'inhi s-sitwazzjoni? Yes,
il-persuna mingħajr ebda dubju ġġorr magħha kemm il-preġi, u kemm id-difetti f'kull ħaġa li tagħmel f'ħajjitha. U, aha, nġorru magħna wkoll l-attivitajiet kemm li jtuna pjaċir u speċjalment li dawk l-attivitajiet li fihom ikollhom dak ir-riskju. Imma L-aktar ħaġa li tista' tgħid togħkor l-għajn hija li l-persuna ġġorr magħha riperkussjonijiet. Riperkussjonijiet ta', f'dan il-każ, eċċessività. Meta persuna taqa' għal patoloġija, jiġifieri li tkun qed tattwa l-attività tal-logħob tal-azzard b'mod, rikorrenti u sfortunatament tkun qed tbati riperkussjonijiet finanzjarji, fiżiċi, emozzjonali, mentali. Kollha effetti negattivi. Kollha effetti li eħe mhix mhux sigriet li nqattgħu Il-maġġoranza tal-ħin tagħna fuq il-post tax-xogħol illum il-ġurnata u r-reperkussjonijiet ta' ċertu attivitajiet li aħna nagħmlu fil-privat inġorruhom ukoll fuq il-postijiet tax-xogħol. Allura tajjeb li nkunu konxji ta' dan, number one, u nkunu mgħarrfin sew ta' kif nistgħu nittekiljaw ċertu każijiet li, eħe, jinqalgħu wkoll fuq il-postijiet tax-xogħol stess. Tajjeb li l-imgħallma hemm barra, hemm managers li jkollhom ħaddiema taħthom, jekk ikunu konxji ta' ċertu mġiba, isaqsu wkoll ċertu mistoqsijiet. X'inhi din iċ-ċertu mġiba? X'inhuma l-alarm bells? Ikollok, eżempju, persuni, ħaddiema, li fejn qabel ikunu on the clock fuq il-post tax-xogħol, tibda tesperjenza każijiet ta' assenteiżmu. Ħafna sick leave, pereżempju, li qabel persuna ma tirrikorrix għalihom. Imma mhux biss dan, U x'inhi r-raġuni li persuna li jkollha dan il-vizzju tibda tuħu s-sick leave? Għax tkun sick? Le. Eżempju, tkun qed tbati minn ċertu riperkussjonijiet mentali jew fiżiċi ta' tali attività. Tgħidli kif tkun taf? Per eżempju, persuna mhux biss tibda tieħu ammonti kbar ta' sick mingħajr ebda raġuni, imma tibda tasal tard fuq il-post tax-xogħol, titlaq kmieni. il-break ittawlu mingħajr ebda bżonn.
Biex ngħiduk kollox, jista' jkun hemm raġunijiet oħra biex persuna tagħmel dan l-affarijiet. Bla ebda dubju. Għax dan anke jekk fejn naf jien ikollha fejn naf jiena imħabba ġdida, f'daqqa waħda fejn naf jien tibda torqod naqra iktar tard, ikollha ġenn biex tmur id-dar, le le. Jiġifieri biex intuha naqas stampa minn kull naħa. Imma, pereżempju, ir-raġunijiet li tibda tagħti ma jibdewx jagħmlu sens. tibda tinnota li l-ħaddiem partikolari jibda jigdeb, jew inkella, eżempju ieħor, jibda jitlob il-paga minn qabel. Jew inkella jibda dejjem iqajjem is-suġġett tal-logħob tal-azzard fuq il-post tax-xogħol. Eżempju, team, team building activities dejjem jissuġġerixxi li jsiru fi sfond tal-logħob tal-azzard. Dan kollu tajjeb li l-managers iżommu f'moħħhom u kemm jista' jkun jużaw it-tattika tal-komunikazzjoni, jitkellmu mal-persuna. X'inhu jiġri? Għaddej minn mument ħażin f'ħajtek? Normalment il-persuna tkun għaddejja minn dan is-saram tibża' titkellem. Għaliex? Għax tgħid jiena eżempju għaddej minn vizzju u se nsib tkeċċija wara l-bieb. Meta aħna nisħqu bħala fondazzjoni u mhux aħna biss, is-sabiħa hi li aħna nikkollaboraw ħafna mas-setqa u tajjeb li number one inneħħilhom il-kappella x-xogħol tajjeb ħafna li huma jagħmlu. Imma tu insemmi l-programm tagħhom safe. X'inhu dan il-programm safe? Dan il-programm jirrikjedi li prevention officials tas-setqa jduru Malta u Għawdex f'kumpaniji tax-xogħol u hemmhekk jagħmlu preżentazzjoni fuq vizzji u l-aktar ħaġa importanti li ssir policy ta' vizzji fuq il-post tax-xogħol fejn din il-policy tiġi reġistrata b'union tal-ħaddiema bħala bħala middle person bejn il-kumpanija u l-ħaddiema. Għaliex din tiswa ta' ġid, Steph? Għax jekk inti jkollok F'dak il-każ partikolari jew dak il-każijiet fejn inti jkollok ħaddiema li qegħdin isofru minn vizzji, nerġa' ngħid, it-tkeċċija mhix soluzzjoni, iċ-ċans għandu jingħata mill-kumpanija biex il-persuna ssib is-sapport u ssib l-għajnuna meħtieġa, ikun hemm policy b'liġi adegwata, imma jiena dejjem ngħid, Steph, il, Kumpanija tagħtik iċ-ċans u inti dak iċ-ċans trid tieħdu u trid tieħdu għal ġid mhux biss tiegħek imma anke tal-kumpanija. Hemm min għad li jista' jkun li din il-persuna tiġi tgħidlek għax għandi dal-vizzju. Naħseb huwa diffiċli ħafna biex persuna tammetti li għandha vizzju, naħseb, f'kull qasam ta' ġifieri, llum ovvjament qegħdin nirreferu għal-logħob tal-azzard, però jenħarsu nqalli l-ħajja tagħna. Illi nemmen li kulħadd għandu xi naqra vizzjużża jew għax tikol the freak. Sewwa tgħid, sewwa tgħid. Jew għax tħokk rasek. Ekku. Jew għax tdawwar xagħrek ma' żopp. Dawn kollha huma vizzji. U inti tibda minn minn xi ħaġa li qed tagħmilha għax tġiblek comfort, għax iġġiblek kumdità. Ġifieri fejn naf jiena jekk jiena nħokk idejja llum għax qed nieħu pjaċir inħokkha. Issa fuq jekk daqqa waħda nibda nħokkha nħokkha. Hemmhekk isir vizzju. Imma ħa ndum biex nammetti jien li sar vizzju, ġifieri ħa nibda għax nibda noħroġ id-demm. Probabbilment ħa nammetti li sar vizzju. Naħseb bil-lob tal-azzard speċjalment meta aħna ibbombardjati għaliex qiegħ nammettu li l-media madwarna ma tpinġihx bħala xi ħaġa negattiva, anzi pjuttost very glamorous u U minn kull aspett, jiġifieri ejja ngħidu.
Sewwa tgħid bla ebda dubju, jiena dejjem nirrepeti l-aktar żewġ passi importanti u l-aktar żewġ passi diffiċli li l-persuna number one tammetti li għaddejja minn saram tal-vizzju. U t-tieni punt, it-tieni pass importanti immens li l-persuna tammetti li għandha bżonn is-sapport. Fuq il-postijiet tax-xogħol hija n-norma li inti forsi titkellem mal-kollegi tiegħek. Vera, x'ħafna drabi fuq il-post tax-xogħol taf isek taqsam qalbek ma' dak li jkun. Yes, imma kważi kważi l-aktar persuna importanti li għandek titkellem magħha huwa l-persuna li bil-Malti nsejħlu ta' fuqek. Mm. Ġifieri jekk inti tkun għaddej minn saram tajjeb li il-manager tiegħek ikun jaf minn xiex inti għaddejja, l-post tax-xogħol ikun konxju tas-sajm li tkun għaddej inti, imma. Tisti persuna tamba. Ħafna, ħafna.
Isma, qegħdin naraw sattant numru li huwa l-linja ta' support nazzjonali, l-1777. F'dal każ, ejja nassumi li inti kollega tiegħi u qed tirrealizza li jien qed naġixxi b'dan il-mod. Jekk jiena nċempel fuq dan in-numru, x'tip ta' gwida tistgħu ttuna? Isma' l-kollega tiegħi qiegħda taġixxi b'dal-mod, smajt fuq it-television, għandi dubju, x'nista' nagħmel? Yes, l-aktar ħaġa importanti, one, kif għedt tajjeb ħafna inti li l-kollega tinduna li għandha problema. Jiġifieri hemm mod li jiena jkolli issues nitkellem mal-kollegi tiegħi imma At the end of the day jiena ma nammettix u nibqa' nieżel għan-niżla. Number two li l-persuna tkompli tikkomunika mal-ivvizzjat għaliex l-agħar ħaġa tista' ssir li tinqata' dik il-komunikazzjoni għax jista' jagħti l-każ li l-persuna Hemmhekk tkun qed tistrieħ fuq il-post tax-xogħol u fil-ħajja privata ma jkollix moment titkellem. Tagħmel ngħidu li mhux xi ħaġa contagious, jiġifieri dak li jkun m'hemmx għalfejn jibża'. Lanqas xejn.
U number three, ikun hemm il-persuna tħeġġiġha biex tqajjem is-suġġett mal-persuna inkarigata ta' fuqha li kemm jista' jkun titneħħa dik il-biża' li t-tkeċċija hija s-soluzzjoni. Irrid inkun ċar hawnhekk, il-kumpanija tagħtik iċ-ċans tgħinek tfittex is-sapport, imma mbagħad ma tistax ah, eh. inti mis-sabat tieħu lid ukoll. Relevanti, imma mhux relevanti fuq das-suġġett. Naf li hawn ċertu regolamenti fuq kif jiġi reklamat, forsi suġġett għal darb'oħra ta' ma nixtieq nqajjem naħa dal-punt. Naf kif jiġi reklamat il-logħob tal-ażżard, naf li għandek ċertu ħinijiet li ma jistax jiġi kif għandu jkun. Imma ladarba, pereżempju, naf li l-Broadcasting Authority, l-Awtorità tax-Xandir, għandha ċertu regolamenti li ma tistax. Imma mbagħad għaliex inti fejn għandek postijiet bħal fejn imorru t-tfal jaraw il-futbol jew ma waqt logħob li int qed tilgħab fuq innoċentament fuq mobile jew fuq fuq tablet jitilgħulek riklami tal-logħob tal-azzard. I mean, tifhem x'qed nipprova ngħidlek. Jiena naqbel mar-regola, però suppost tkun above il-bord kollha, le? Yes, ara, l-aktar ħaġa fiċ-ċert li nista' ngħidlek li hija u huwa settur regolat, l-Awtorità Maltija għal-Logħob, il-Malta Gaming Authority, tħaddan fi ħdanha il-Communication Committee fejn il-Bord ta' dan il-Kumitat, eħe, jevalwa s-sitwazzjoni tar-reklamar fuq ir-radju u fuq it-televiżjoni u anke fuq l-apparat teknoloġiku tagħna u kemm jista' jkun jirregola is-sitwazzjoni. Għandna żżejjed reklamar, qegħdin mal-medja Ewropea. Jiena naħseb li eħe, ir-reklamar qiegħed hemm biex iħajjar. U jekk inti titħajjar għax tara reklam biex tilgħab il-logħob tal-azzard, good luck to you, imma żomm il-limitu. Taqbiżx il-limitu. Nerġa' ngħidlek vera li reklam jista' jħajrek. Imma kif inti tiġi fuq dik il-mejda tal-logħob, trid tkun kapaċi biżżejjed li tgħid isma' jiena nfaqt skont il-budget tiegħi u lgħabt skont il-ħin tiegħi. Issa, jekk sfortunatament taqbeż il-limitu, is-sapport qiegħed hemmhekk u l-Fondazzjoni, kif qed taraw fuq l-iscreen, 1777 u tistgħu wkoll taċċessaw iċ-chatline minn fuq il-websajt tagħna www.rgf.org ta' Żenti. Insellmlek u grazzi. Grazzi lilek. Naħseb għandna appunt li kien fih lok li niddiskutu aktar imma għandi vizzju nagħmilha u hija ma nerġgħux niltaqgħu. Niltaqgħu. Narawk. Grazzi. Grazzi Kay.